بێنە ناو مەوزوعەکەوە. وەللەهی منیش پێم خۆشە با هەندێ شت هەیە لەو ئوسوڵیاتە دەرچێ جاری وا هەیە کە ئەچیتە بەعزە شوێنێ ئیتر باسی قال و بەلا ئەکرێ و منیش پێم خۆشە بچیتە ناو مەوزوعەکەەوە چونکە ماشەڵڵا تۆ دیارە کوڕێکی زۆر سپۆر دیاریت سپاستەکەم سپاستەکە مامەگیان ئەوەی ڕاستیە مامەگیان من و دولی کە یەکمان ناسی دولی بەڵێ تخوا یەک شت بێ زەحمەت بەڵێ مەڵێ دووری چونکە من کچەکەم ناوی دالیایە باشە مامەجان تۆ چۆنە پێخۆشە باوە وە لەو دولی خۆشترە بەس با بەدڵی تۆ بێ جا فترێکە لەگەڵ دولی یەکترە ناسین ئیتر کەوتینە قسەکردن و ئەوانە و گەشتینە نەتیجەی ئەوەی کە من بێم بۆ داخوازی و یەکمان خۆشەوە و دڵداریەکی وەڵایی خۆمە هەموو شتەکان دەلالەت لە قسمەت و نسیب ئەکا ئیتر ئینسان ناتا ئەو ڕۆژەی ئەزانین چۆنە کاکە بێ زەحمت ئەگەر ئەم شڵقە شڵقەلا بێت ئەو بنێشتە لاوی بۆی جوان لە قسەکانی تێبگەم جوان نییە مامەکیان وڵی من ناتوانم ئەگەر بنێشت بەکارێنم قسەم بۆ ناکرێت لە بەرەوەی کاتێک کە جگەرە ئەکێشم ئەبێ دوای جگەرە کێشان یەکسەر بنێشتێ بخەوە دەبم چکەرەژە گێژیت ئەرە بەڵا مامە گیان هەلا جگەرا کێشیە ئاخە دەی کوڕم خۆت خۆ دەزانی جگەرە مزڕە و بۆ سەحەت باش نییە ڕاستەکەی مامە گیان جگەرم بۆ یەکەشەواز لە نێرگەلە بێنم کەچی نێرگەلەشم بۆ تەرگ نەکرا ئەنی جگەرەی کێشا بۆی واز لە نێرگەلە بێنی ئەرەوەڵا بۆ ڕیشم چوم سمێڵیشم نایە بانی ئێستا هەردووکیانە کێشم وڵا کوڕەکە مامە شتێکی خراپە من پێم باشە هەردووشان تەرک هەل هەلە چییە دیسان نێرگەلەشی تێکەو وی بابا بۆ مامە گیان تۆ جگەرە ناکێشی ما من زۆم کێشا بەڵام وازم لێدا کوڕەکەم ئینسان ئەگەر ئیرادەی بەهێز بێ ئەتوانێ هەموو شتێ بکە بەڵام دیارە تۆ ئیرادە لاواز نەنە مامەجان وڵی من ئیرادەم لاواز نییە ئیرادەم ئەوەنە بەهێزە بەس لەو کاتا لاوازە کە لە نێو قابیسکی تێپەڕەکەم ویسکی؟ بەڵێ. بۆ تۆ مەشروبیش ئەخۆیتەوە؟ ئەرێوەڵا مامە گیان ئەخۆمەوە هەموو شەوێک شەوی یەک جار ئەویش زۆر نا نێو قاپ زیاتر ناخۆم هەل هەلەوێرم چی داخری دەستکی بە چاوم دەستکەم بە چاوتە ویسکیشی دیەکە و جا نەگبەت خۆبێر خەریکی جاچکە بە تەرخونەبی هێدا چانم وایە سەرێ لە قڕنەی وس. ئاخر کوڕەکەم تۆ ئەبێ بیر لە ڕەوشتێ بکەیتەوە نەبیر لە سیحەتێ بکەیتەوە نێ بیر لە دینەکەت بکەیتەوە چۆن شتی واگەی ڕازەکەی ڕازەکەی مامە گیان بەخوا ڕازەکەی بەس کورە مامە گیان بە قورعان من فەوتاو من فەوتاوم بەس ئەوەی باشە لە ماڵەوە ناخۆمەوە هەر لە نادی و گازین و کارە خۆمەوە یانی تۆ هەموو شەوێ لە نادی و لە گەشتەکان کەوتی بەستو بەخۆیتەوە ئەی باشە بۆ خەتی خوا بۆ خەتی پێغەمبەر پێم بڵێ بزانم ئەم مەسرەفە تۆ بەچی ئەم مەسرەفە دەرێنیت و بەچی ئەم مەسرەفەکەی خەمە لێ بێ مامەگیان هەمووی بە دوو پۆکەر دەرێنمەوە پۆکەریشی یانی قوماری شەکەیت ئا بێخەم بە مامە من هەمیشە براوم قەت نایدۆڕێنم خوارە دامە داخە مردۆمەێ دامە داخە

ئێستا ئەگەر من پێو بڵێم من چیم قەت ئاوا پێم ناڵێ بڕۆ لە دەرەوە. کورە چی چیەی لەوە زیاتر وەسفی خۆتم بۆ ئەکەی کابرایشی قومارچی جگەرە کێش گێرگەرە کێش فعل ماوە تۆ نەیکەی مردوو نەبێ بەس پێم بمزانیە بمزانیە کوڕێکی وەکو تۆ لە چووە فێری ئەمە بوو فعلە قۆڕانە بووە ڕازەکەی ڕازەکەی مامە گیان وەڵڵاهی من هیچی ئەوانم نەبوو بە قورعان ئەزانی لە سجنا فێر بووم چی؟ لە سجنە. سجنیش کراوی چیت لێ ئەکەن؟ ئەرە وەڵڵا مامە گیان لێو ناشارمەوە بیست ساڵ حوکم بووم بەس باش بوو عافواتێکیە بەر بوو. باشە وەڵایی وەڵا تەوامان کرد لەسەر چی گیرابووی ئاشدا و ئاباوێن سووتێنم تۆ بەشەری لەسەر چی گیرابووی؟ وەڵا لەسەر چی پیاوێکم کوشت. ناوەڵڵا وەڵڵا خۆێ بواە نەم کوشتایە بەڵام هەر کوشتم چونکە زەرور بوو بیکوشم پیاوە کوشت ئەرە وەڵا پیاکە کوشت بۆ لەسەر چی وەڵایی مامە گیان ئەوەی ڕاستی بێ من و ئەو کچەکەی ئەو دڵمان بەیەکەوە بوو حەزمان لە یەک بوو ئیتر چەند جارە چوومە داوای هەرێ کردمە دەرە و هەرێ شکانم وەڵایی تر منیش قینم دا هاو ڕۆژێ چەقۆیەکم هەڵگرت و چووم چوار پێنج چەقۆم لێ هاو کوشتم وەڵا جەبارم فەت ئەی ڕوودە بۆ سەرێ لە قڕنێ یەمە چۆن بە کەڵکیەم چقەڵانێن هەر بە نای باوکیا دیار بۆ ئامە بە کەڵکیە منە دەچوزانم دوو تەش قڕ بە تەپڵی سەرێ باشە